Hei si mer erëm zréck an eisem Pride-Studio. Ech hunn e spezielle Gaascht hei bei mir, d'Nathalie Morgenthaler. Nathalie, wëllkomm. D'Nathalie ass Direktesch vum Centre pour l'égalité de traitement, och kuerz cet genannt. Nathalie, giffs eis kuerz erklären, wat ass den cet a wat ass Är Missioun? D'CETI ass duerch e Gesetz vun 2006 an d'Liewe geruff ginn. Mir sinn eng Ulafstell fir Affer an Zeie vun Diskriminatiounen opgrond vu sechs verschiddenen Diskriminatiounsmotiver, déi an der Lëtzebuerger Gesetzgebung festgehale gi sinn. Zwee, déi Iech dierften interesséieren, ass d'sexuell Orientéierung an d'Geschlecht. An niewent deem Volet vun Encadrement vun Affer an Zeien Diskriminatiounen, kënnen mer dann awer och Recommandatiounen, Avisen un d'Regierung maachen, an der Hoffnung, dass, wann mer eng Kéier e Fall begéinen, wou d'Gesetzgebung net gutt ass, dass dat dann nogebessert gëtt. Nathalie, Fir mech op alle Fall, an ech huelen un och fir verschidde Leit dobaussen, d'Wuert Diskriminatioun ass e risege Begrëff. Wéi giffs du dat definéieren? Wat ass eng Diskriminatioun, also a wat ass Diskriminéierung? Dat ass ganz einfach, wann een eng Persoun par rapport zu eng anerer an enger vergläichbarer Situatioun méi schlecht behandelt, dat opgrond vun deene sechs Diskriminatiounsmotiver. Dat kann an der Vergaangenheet stattfonnt hunn, aktuell oder esouguer, wann ee seet, géif een dat an der Zukunft maachen. Et muss een och soen, dass d'Harcèlement, heescht de Mobbing a Wierder, awer och kënnen dozou gezielt ginn. A wéi géif den cet agéieren am Fall, wou ech elo géif eng Diskriminatioun bei Iech mellen? D'Leit, déi kommen da bei eis, mir analyséieren den Dossier an da gëtt als éischt gekuckt, Ass et eng Diskriminatioun, jo, nee? An da konkret, Wéi kënne mer hinne weiderhëllefen? Dat kucke mer ëmmer mat de Leit zesummen, verschiddener, déi wëllen dat am Gudden nach maachen, nach probéieren, da kënne mer e Genre Mediatioun maachen, Sensibiliséierungsbréif erausschreiwen oder, wann et méi wäit geet, datt se wëlle viru Geriicht goen, dat däerfe mär elo vum Gesetz hier net, musse mer se weider orientéieren oder gegebenefalls och un aner staatlech Ulafstellen. An der Missioun vum CNT, vum CET steet awer elo näischt spezifesch iwwer Geschlechtsmerkmaler oder geschlechtlech Identitéit. Wat ass, wann ech mech giff mat esou engem Sujet bei Iech mellen? Also dee Fakt, deen hu mer der Regierung scho e puer Mol un d'Häerz geluet, datt mer gesot hunn, et wär gutt, wann een dat expressis verbis och giff an d'Gesetzgebung schreiwen, einfach fir datt datt een drun erënnert gëtt, datt et esou eppes gëtt. Well wann et en Tabu ass, da gëtt net driwwer geschwat an et gëtt gemengt, dat géif et um Terrain net ginn. Fir eis ass et wichteg, datt déi Leit, déi dovunner betraff sinn, och bei eis kommen, fir datt mer och Statistiken hunn, déi dee Phänomen do och mat ëmfaassen. Nathalie, verschidden Organisatiounen, dorënner och Rosa Lëtzebuerg, hunn en oppene Bréif un de Chamberspresident an de Premier geschriwwen, an deem se méi Ënnerstëtzung fir den CET froen. Ass do schonn eppes erauskomm an Wat giffs du dir wënsche vun där Ënnerstëtzung? Als éischt mol soen ech Iech Merci, dass Der do méi Moyen fir de CET gefuerdert hutt. Et ass esou, dass wa mer méi Mëttele géife kréien, souwuel finanzieller wéi personeller Natur, mer natierlech vill méi an d'Preventioun kéinten eis investéieren, well et ass fir eis wierklech immens wichteg, dass Kanner scho vu Klengem un léiere keng Stereotyppen ze entwéckelen, well mir kënnen déi beschte Gesetzer op der Welt hunn, wann d'Leit an hire Käpp nach ëmmer Viruerteeler hunn, da kënnt et natierlech gären oder kënnt et leider zu Diskriminatiounen. Nathalie, Mir wëllen nach eng Kéier drop hiweisen, mir hunn e Centre pour l'égalité de traitement hei am Land. Fir Iech ze kontaktéieren elo zum Ofschloss, wéi, wat ass dee beschte Wee, wann ech moi wëll mam CET a Kontakt kommen? Eis kann ee ganz einfach um Internetsite fannen ënner cet.lu. Do fannt Der all déi néideg Kontaktdaten. Mir sinn iwwer Telefon erreechbar, Fax, Mail, esouguer iwwer Messenger um Facebook si mer och ze fannen, Instagram, op all de soziale Medie si mer ze fannen. Do fannt Der Um Internet sinn zum Beispill och nach e Kontaktformulaire, dee ganz einfach opgebaut ass, wou der eis Fäll einfach sollt melden, souguer wann der net eng Interventioun vun eis wëllt. Et ass wichteg, dass der, dass mäer en Recueil hu vun all deem, wat hei zu Lëtzebuerg geschitt, fir e reellt Bild vun der Realitéit ze hunn. Tiptop. Nathalie, villmools Merci, dass s de hei waars, dass s de eis déi Informatiounen ginn hues. An haaptsächlech Merci och fir all déi Aarbecht, déi den cet mécht. Voilà, cet. Lu